Nan dam cio hna maw? Nan dam cio hna lai tiah ruahchannak nganpi kan ngei. Kan channel in kan rak kan don ṭhan hna. Tutan kan chim dingmi cu AA he unau kan si, mahameih kan si ti i ral a domi sibi pawl nih AA sinah ralṭha tein an tuah ngam dingmi thil pawl kan van chim lai. Sihni pawl nih ee i sawm in mioh an kan lakpiak. Tampi an cawng kan i lawm. Atu ṭawngpa in Matupi, Matupi, Mindat, Cinduai, Kanpalet zong kan ti ko lai tiah mahte an zaam ko nain cun sihni a lak ciami a lai lempi i Palau ahcun kan chuh cang. Mindat Matupi Cinduai pawl hi AA nih nunnak pek in an lakmi an lakpimi hna a si. I CB nih ral an tuk kan ti tikah CB nih i mioh pakhat te hmanh an lakmi um rih lo. A piat ten a hman te chim hi a ṭha i vei AA nih a lakpi dih mi hna si. Cucu anmah Mindat lei mipi tampi zong nih an chim i an theih mi le an hmuh ning an chim mi a si ko. I anmah CB chungtel pawl lawnglawng nih anmah min in an lak ti kha an telh chih. AA nih a kan bawmh ti kha an ti chih. Asinain CB timi nih ṭawngpa in khua pawl an lahmi a pakhat te hmanh anmah lawng nih lahmi um lo. AA nih bawmhpi dihmi a si. I ralhrang an teimi cu kan i lawm ko. Asinain CB nih an tuah awk a simi rian a um. AA sinah an tuah ngam dingmi rian a um. Mah cu zeidah an si tiah cun mahamei kan si tiah an i ti i mahamei an si ahcun mahamei an si ding tein pehtlai hna seh, setsan hna seh ti kha a si. Atu ah Mindat ah Mindat ah AA an rak umnak a sau pah cang. Mindat an um chung ahhin AA nih an duhmi cycle paoh na lak. An i cih an i kalpi men an i lak. Nain CDF Mindat zong nih CDF Mindat maha hmu te hna an sit u si cho te hna zong an theih dih. Nain pakhat hmanh an chim ngam lo nihin tiang an thuhmi a si. CDF mipi sin zong chim ngam lo. Anmah CDF an a nge ta pol kan ti lai cu te an rakap an niam deuh pawl sin zong an chim ngam lo ee zong ka kam an cha ngam hna lo an ti ngam hna lo nihin ni tiang e cuti cun ee min chung a cawlnak pawl zeihmanh an di ngam nak hna lo le ee nih duh poh in cycle te hna ni lak ti khan an i kalpi tampi a um Cucaah CB zong forhfial ka duhmi cu mahameih kan si nan ti caah an rat si cu mahameih ning tein setsan hna u, pehtlai hna u. Kha bantuk thil ee nih an tuah ahcun ralṭha tein nan ti ngam hna ding si. Nan nan el ngam hna ding si. Tu a hlah u. Maham ei kan si i kan maham ing ten um u. Hi kan nan chung cu nan duh ning po in mi pi cung ahana nan pe hna lai lo. Nan duh mi thil po nan i lak la lo. Nan duh ning po in cawlcang hlah u. Mi pi duh ning lo in cawlcang hlah u. Cun CDF min dat kan zulh phung, CB kan zulh phung hi kan zulh piak u tiah. Pipettata tein nan ti ngam hna ding a si. Mah nan ti ngam lomi hna hi a poi tukmi a si. Cun matupi zongah mah ṭhiamṭhiam a si. Matupi zongah atu i nawl a ngei bikmi matu myu matu Myu ne chung i zeizongte ah seventy-five percent nawl ngeimi cu a an si. Cucu el awk a ṭha lo. A dik lo an ti zong a dikmi si. Lettuih in a hmumi nih mah kha an tuah dihmi si. Cucaah cun lettuih in a hmumi nih ṭha tein chim dihmi si. Cucaah cun el awk zong a ṭhami si lo. Cucaah cun Kha bantuan um zongah khan a Matupi B1 kha Matupi B1 CB hi a ram ngeitu kan si maha mei kan si ca maha ne mei ning ten umu tiah maha mei ning ten sesa nau pe tlai hna u mipi cungah khualtlawng lamli leng hna caah an duhmi thil le ar le vok le ila ka duh paoh thah ti bantuk kha tuahter hna hlah u mah amtuan tuah cun ralṭha tein do ngam hna u nan al ngam hna ding si. Mah ti i bawi zoh le sazoh in nan zoh hna ahcun ralhrang nan doh cu zeidah a man ti. Ralhrang nan doh in ti i ralhrang bantuk aa na neimi cu pei nan pawngah cun um ṭhan cu. Cucaah cun nan caah sadat lai lo. Cucaah AA kha a dik lo ning in mipi sin in an cawlcang, khua an sak, Duh paoh in mipi duh lo ning an um ko. Le cycle te hna nih lak an duhmi cawvok te hna nih thah ti bantuk i an duhmi paoh an cawlcang ahcun nan cak ngam hna ding si. Nan ti ngam hna ding si. Nan mahamaih cu ṭih ding um lo. Mahamaih simi cu nanmah nih nan control hna ding si. Nanmah area si. Nanmah zong yakhan a ral tuk va bawm law anmah kut tang an um lai i anmah zulphung an zulh ding a si. Nan duh paoh in khuasual nan va tuah ahcun an upadi ningin a zi an rak in zut ko hna lai. Cucaah cun nanmah zong nih nan ram chungah a zi zut ngam hna u ti kha ca kan duh hna. Kaa lawm.